א גוטן אוונט, דינסטאג ראש חודש סיוון, א גרויסע חידוש, באלד איז מתן תורה, גרויסע צייט, ס'איז דא אפאר ענינים צו רעדן אבער כ'וויל היינט אוועקגעבן אויף איין ענין ווייל ס'איז געגאנגען, ס'גייט אזוי ווייט. מען דארף רעדן וועגן דעם, מען דארף קלאר מאכן, מען דארף וויסן וואס ס'הייסט א איד, און ווי דארף פילן א איד. איר ווייסט אין ארץ ישראל האבן פרובירט דארטן דער כאמאס, די די די די אראבער, אריינגיין אין ארץ ישראל, נו, אז זיי האבן געוואלט אריינקריכן זאל ש נ און זענען געגאנגען ס'איז געווען דארטן ליהודים, איך גיי נישט אריין אין קיין פרטים, יעדער איינער פון אייך קען גוט די נייעס, מען האט געהארגעט פֿינף און פֿופֿציק. יעצט איז די פראגע ווי מען קוקט אויף דעם, זענען זיך ארום אנדערע צובראכענע, איך וועל זאגן אמת מיר טוט עס אויך וויי, מעשי ידי תבוא בים, ס'הייסט אז רבי'ן שלמה האט נישט ליב ווען מען הרג'עט מענטשן, ס'איז קיין ספק נישט. אבער ווען ס'קומט צו א מצב וואס אדער איך זאל געהארגעט ווערן אדער דו, חייך קודמי, די זענען נישט געקומען אויף צו העלפן אידן, וואס ס'איז קיין ספק נישט, זיי זענען געקומען הרג'נען אידן, כ'גיי נישט אריין די וועג די וועג, די נסיון וואס מיר האבן מיט זיי, זיי קומען מיט מעסערס און הרג'נען אידן. איך קען נישט איך קום נישט אריין וועגן דעם ענין בכלל נישט וואס איז די נושא, איך קום איך האב געמאכט די הקדמה ווייל איך וויל אנקומען צו אטא די וואס קומען פראטעסטן און נישט נאר פראטעסטן שיקן בריוו און שרייען געוואלד, האט זיך אוועק געשטעלט דארטן איינער פון די הויפט אויטאריקאטע הירש און נאך ווער ס'דארטן אנדערע זאגן געוואלד וואס איז ס'וואלט געהארגעט פינף און פופציג אראבער. ווען מען הרגעט אידן, נישט נאר ס'ווערט אים משתלט, ווי האט דארטן איינער דארטן געטאנצט און געזונגען, געזאגט, וואס מער א א איד ווערט גע'הרג'עט אויב ער איז נישט פון זייערע זאל ער גע'הרג'עט ווערן, דאס שטערט אים נישט, אבער ווען אן אראבער ווערט גע'הרג'עט דא ווערט ער דערצאפלט, איך ווער דערצאפלט פון יעדן אידן וואס ווערט גע'הרג'עט, פון פון בכלל אפילו גויים, מ'קומט נישט אדער ווער עפעס וועט גע'הרג'עט ווערן. לכתחילה דארף עס נישט פאסירן, און מען דארף נישט אנקומען צו דעם, אבער עס איז שטארק אין עצה, ווען מען וויל דיר הרג'ענען, אקעי, ווייטער. איך רעד וועגן דעם, ווייל קומט און זעט דעם אבסורד. שטיין און שרייען, אידן איר זאלט גע'הרג'עט ווערן, דאס שטערט אים נישט. נאר ווען איינער קומט, און רעדט אדער טוט קעגן אזא איינעם וואס וויל מיר הרג'נען, וואו ווערט ער דער טאטע? כ'האב געמאכט די גאנצע הקדמה אויף אנצוקומען צו אונז חרדים, האבן מיר נישט ליב צו הערן אה ווען אונזער שונא איז געהארגעט געווארן און ער האט האט צרות, ווען ער אז א לוני הערט אז ביי אהרוני איז שלעכט, האהאהא, ווערט ער דיקער מיט אפאר מיט אפאר פאנט, און די זעלבע ביי ארוני ווען ער הערט אז וואס ארוני איז שלעכט איי איי איי איי גוט דאס זאל מאך איינגעשן דארט די שלום אביסל בעלז מאכן אויף קעבער עס איז געווען צייטן גוטע צייטן די באב אויף די באב אויף די וויזניץ מיט די וויזניץ אין אזוי פון פלעצער

זיי לאזן? איך פרעג אייך, וואלט אמעריקע געלאזט פערציג טויזנט פון קאנאדא געבן א פלי אריין אזוי אין אמעריקע און אנפייפן אלעמען? צום וואלט זיי געשאסן אזוי אינעם אינעם? וועלכע מדינה וואלט אריין געלאזט? וואלט דאס געלאזט? אוואדי בעסער מען דארף נישט אנקומען צו דעם. אבער ווען מען שטייט אין אזא מצב, איך רעד וועגן דעם ווייל ס'ברעכט די הארץ צו זען ווי אידן לעבן אן פראפארציע, ווען אן אראבער ווערט געהארגעט ווערט ער משוגע, אבער ווען א איד ווערט געהארגעט רירט עס אים אזוי נישט אן. א בעיס עי, דאס האט נישט צו טון מיט רעכט מיט לינק, דאס האט צו טון מיט איין זאך, צו מיר זענען אידן, טראכטן ווי אידן, און פירן זיך ווי אידן, פירן זיך ווי אידן אין די פשט וויי טון מוז וויי טון, יעדער איד וואס ווערט געהארגעט, מיר מיר, איך נעם זיך, איך האב געארבעט אויף זיך אסאך צייט אויף דעם, ווען איך הער אז א איד איז געהארגעט געווארן טוט עס מיר וויי, ס'האלט מיר נישט ווער דאס איז, ס'קען זיין אפילו. אבער נישט קיין שום מתיר חזון ומעש, מען קען נישט וויסן ווי זאגט די גמרא א מקדיש על מנת שאני צדיק גמור מקודשת פארוואס שימער תשובה אמאל איך ווייס ווען א מענטש איז קראנק ווען א מענטש איז אין א צרה ווען א מענטש ווערט אין א מצב וואס טוט ער תשובה ער ווענדט זיך צו גאט גאט גאט גאט גאט העלף מיר יא יא. נו, דאס אליין איז גענוג אויף תשובה צו טון. אפשר האט ער תשובה געטון, ווער ווייס? מ'קען נישט. ווען א אידן איז נישט גוט, אונז אלס אידן דארפן זיך פירן ווי אידן. ווייטער, פראפארציע. איך זאג נישט אז מ'דארף טאנצן און זינגען, ווען עס וועט יא. אנדערע טאנצן און זינגען און זאגן אז כיובדק אויביך. און ס'איז דא אין דעם א פוינט, איך וויל אייך זאגן אוואו מ'דארף משווה זיין צווישן ווען און וועמען, די וואס ווילן אונז הרג'נען איז א מצוה זיי צו הרג'נען, אבא להורגך השכם והורגו, נישטא קיין עצה, די וואס ווילן אונז נישט הרג'נען, די וואס ווילן פירן א דיאלאג איז אין וועלכע ענין, איך קען לעבן מיט דעם, יא, אבער נאר אויב דו ווילסט לעבן און דו ווילסט דער אנדערער זאל עכט לעבן, אין מאמענט וואס דו קומסט הרג'נען עמיצן מעג מען דיר הרג'נען ווייל. שטעלסט אין סכנה אנדערע. ווידער איך בין נישט געגאנגען צו רעדן אויף דעם ענין ווי איך וויל רעדן און איך רעד וועגן ווי א איד דארף זיך פירן, ווען איך וואלט געזען אידן וואס שרייען ווען מען הרג'עט א איד און ער שרייט ווען מען הרג'עט דא די די אראבער וואלט איך ווען וואלט איך אים אביסל מער פארשטאנען, אבער אזא איינער וואס ווען מען הרג'עט אידן טאנצט ער. און ווען מען הרגעט אן אראבער ווערט ער דערצאפלט, דאס איז נישט קיין אידישע וועג. א גוטן אוונט.